Бүгенге сәфәребезне беренче көннең беренче сәфәрен без нәкъ менә Сергаш шәһәреннән башлыйбыз. Бөтен кеше ишетеп белгән яклар бу. Э, безнең милләттәшләребезне, э, мишәр татарларны, э, Нижгар мишәрләре, Сергаш мишәрләре дип сөйләгәнне белә торып, бу шәһәрне берничек тә әйләнеп узып булмый. Нәкъ менә шәһәр аңа 240 кына ел дип язсалар да, бу Өяз шәһәре буларак вакытыннан саналган әйбер 1779 елда исәпләнә башлый. Шәһәр буларак тарихы Сергачның э, авыл буларак 1649 елдан билгеле. Әлбәттә, без бүген булачак татар авылларына караганда да яшерәк шәһәр, яшерәк авыл ул Сергач. Э, ләкин э, безнең өчен әһәмиятле урын, чөнки Нижгарның бу өлешендә Сергач чын мәгънәсендә электән билгеле үзәк булып тора һәм бүген сөйләшәчәк милләттәшләребез, алар менә нәкъ Сергач мишәрләре дип йөртеләләр. Инде аларның тарихына, аларның э, авылларына күз салганчы бераз гына Сергач турында да сөйләп узыйк. Бүгенге көндә 20 меңнән артык халкы булган Сергай шәһәре авыл булган чорыннан ук бу урманлы төбәкнең поташ җитештерү үзәге булып яшәгән. Шулай ук чабаталары белән дә дан казанган зур авыл булган. Бүгенге көндә дә административ үзәк булуына карамастан, Сергач тирәсендәге татар авыллары икътисады, көн күреше белән шәһәрдән һич калышмый. Беренче эш итеп, бу төбәкнең иң борынгы татар авылы Сафаҗайга юнәләбез. Сергачтан Сафаҗайга юл алай ук кыска түгел, безнең байтак барасы бар. Шуңа күрә э, бераз гына тарихын сөйли башларга кирәктер дип саныйм. Э, буш кына барганчы дип әйтәм инде. Сафаҗай дигән исеме бу авылның ул яңа исем, яңа атама санала. Чөнки тарихи документларга күз салабыз икән, анда э, бу исем очрамаячак, анда бик сәер һәм шомлы Сабачий остров дигән исем булачак. Инде э, Сафаҗай дип кушу ул бу Сабачий остров дигән э, куркыныч исемнән күпмедер дәрәҗә читкә китү була, э, татарчалаштыру була инде. Былай Сабачий остров һәм татарчалатып Сабачай. Әлеге көндә дә Сабачай дип халык үзара э, аның турында сөйләшә. Сабачай дисәм бөтенесе дә аңлый инде. Сабачай алданрак булганмы? Сабачай остров алданрак булганмы? Менә ансы әлегә э, билгесез, э, әйтеп булмый. Э, Софа жайдан тыш аның бит әле тагын русча исеме дә бар, Красная горка дигән исеме. Э, Красная горка дигән исемне бөтенләй дә э, кулланмыйлар. Ул авылның чөнки җисеменә асылына туры килми. Авыл бөтенләй дә тау башында түгел, ә киресенчә уйсуырак җирдә урнашкан. Ә менә Сафаҗай бик матур гына булып кереп бара. Чөнки бу як төбәк тарихын өйрәнүчеләр документлардан э, бу Сафаҗай авылының дәрәҗәле муллалары, 19 гасырда яшәгән муллалары язып калган, калдырган метрикалардан укып э, нигезләгәннәр, исбатлаганнар. Алар авыл исемен Сафаҗай дип инде үзләренең кенәгәләренә теркәп куйган булганнар. Шуңа күрә нигезле булгач, мәгънәле булгач, э, әлегә менә шул э, исеме белән бара инде матур булып. Менә шулай инде авылның атамасыннан ук катлаулы тарихка кереп барабыз, җәмәгать. Сергәштән 60 чакрым ераклыкта урнашкан Сафаҗай авылына 1451 елда нигез салынган. Ул чорда бу җирлеккә Әстерхан ягыннан сигез гаилә күченеп килгән һәм алар нугайлар булган дип фаразлана. Авыл халкының шәҗәрәсе турында нәтиҗәләр ясарга ашыкмагыз, ул татар тарихы кебек үк катлаулы һәм күп кырлы. Әлегә авылның яшен раслаучы тарихи урыннарны күреп узыйк.
Ну, 1451 елда бит инде бу ерләрдә кем дә юк. әлеге авыллар тирә-якта тоже юк. Бу безнең Нижгар ягында безнең авыл беренче татар авылы дип санарга кирәк дип уйлыйбыз инде. Шулай э, саныйлар да инде. Аннан озак ук торгаз инде. Вот э, бу авыл Бардука килгәч, Беренче каберлек үзләреннән ерак түгел, бер чакрым ярым тау итәгендә урын. Шунда, значит, э, мәетләрне э, күмә башлыйлар инде, җыештыра башлыйлар. Вот ул безнең беренче каберлек 1460 елда атылган дип язып калдыра шул безнең Якур Сиддик дигән абыегыз да инде.
Менә күптән әйләндереп алдыгызмы бу урынны?
Ой, бер 30 еллардыр. 30 ел. 30 ел тому назад бу эшләр эшләнде. Электән билгеле идеме монда берәр? Да, электән, электән билгеле инде өмердән өмер билгеле иде, чтобы иске каберлеклар урын. Вот. Электән билгеле урын. Ә, ни өчен 30 ел элек тотындылар? Нәрсә бер сәбәбе булдымы аның?
Качан тотындылар мәчетләрне восстанавливать. Ага. И заодно эшләнде, качан муллалар булды безнең. Ага. Законныйлар, и бу эшкә дә бар ябзый башлады, Аллямов бу эшне. Вот. Арсында халык белән я организовать итеп бу эшләрне эшләделәр монда вот. Язган

Мин конкретно айта алмыйм да. Бер лет 15 тому назад яздырдык, эшләттек. Алар бөтенесе дә атылган булдылар. Атылган булалар бар да. Ничә кеше монда? 39 микән. Монда каждый авылдан Рыбища дигән Сафа җәй, съемочки, суык су, каждый авылыныкы. Монда бу тирә круг татарларныкы, безнең 34 авыл, 34 авыл татарныкы. Монда вот Күбес авылыннан бар да монда. Каян вот Княгинский район бу. Сергальский район, Краснооктябрьский район, Түбән Новгород. Вот, төрле районнардан.
Хәзерге Сафаҗайны булдыручылар 15 гасырда күчеп килүчеләр генә түгел, авылга соңрак килүчеләр дә була һәм алар инде йомышлы татарлар була. Алар документларга кергән һәм Вафа абый бу төп нәселләрнең шәҗәрәләрен җыеп тулыландыру белән шөгыльләнә. Шунысы кызык, бу яңадан күченеп килүче төркемне мордва татарлары дип атаганнар. Ә бу якның сөйләмендә Мордва сүзләре хәзерге көндә дә очраштыргалый.
Аннан безнең авылда бит итек басу белән дә шөгыльләнгәннәр, юләгәннәр дә, э, төрле ниләр белән авыллар буенча да йөргәннәр, кузнец эшләре буенча да шөгыльләнгәннәр, ят авылларга да чыга булганнар. И каядыр Якуб син нигә да инде 50 елдан соң диеп, но 50 елдан соң килеп текми, берсә күбрәк ара калдырып, каядыр 1600 елларга итмичә киләләр монда бабайлар беренче группа

Патшаның әмере буенча, патша үзе әмер бирмәсә дә аның әлеге кешеләре буенча аларны монда җибәрәләр. Беренче группа килә 11 кеше булып. Икенче группа озакта узмый, анда ничәр ел гына Алты кеше. Өченче группа дүрт кеше.
Шулай итеп, Сафаҗайның төп нәселләрен дүрт төркем күченеп килүчеләрдән башланган дип әйтә алабыз. Ул вакытта әле бер бөтен авыл да булмый. 1650 елларга кадәр Софаҗай елганың ике ярында бер-берсеннән ара калдырып урнашкан аерым төркемнәрдән тора. Ә үсә башлагач аны туктатырлык булмый инде. 18 гасыр ахырында ук Сафа җайда ике мәчет булганлыгы билгеле. Ә 1895 елга мәчетләр саны 6-га җитә. Сафа җай мәгърифәт үзәгенә әверелә. Софажай авылы мәктәбе музеенда Хөсәен Фәйсхановка бәйле материалда урын алган. Андый-мандый бу шәхеснең кем икәнлеген белмәүчеләр булса, Хөсәен Фәйсханов, күренекле тел белгече, тарихчы, археолог, Шиһабетдин Мәрҗанинең яраткан шәкерте. Ни дәрәҗәдә ул пат кеше икәнлеген аңлар өчен шуны әйтеп узам, Хөсәен Фәйсхановның тулы биографиясе Шиһабетдин Мәрҗанинең э, хезмәтендә урын алган. Ул аның белән инде шулкадәрле горурланып, кем икәнлеген э, тәфсилләп язган, шулай ук Хөсәен Фәйсхановка багышланган беренче басма хезмәт дип әйтик инде, ул Ризаэддин Фәхретдиннең Ансар дигән хезмәте, ул анда Хөсәен Фәйсхановның Э, Казанда яшәгән чордагы бөтен хезмәт биографиясендә һәм Петербург университетында укыткан вакыттагы хезмәтләре турында да э, бәйнә-бәйнә язып чыга. Ни өчен нәкъ менә Софаҗай музеенда, э, мәктәбе музеенда без әлеге шәхескә тукталырга булдык. 1828 елда Хөсәен Фәйсханов нәкъ менә Софаҗай авылында дөньяга килә. Һәм менә күрәсең, ул вакытта да булгандыр инде әлеге авыл халкының бер төрле язмышы. Ул нәкъ тә хәзерге яшьләр кебек, э, өлкәнрәк буын кешеләре кебек үк үз авылыннан чыгып китә. Башта Казан университетында укыта, аннан соң инде 1857 елда Петербург университетына Көнчыгыш факультетына татар теле һәм төрек телләре укытучысы булып та эшкә алына. Авыл электән Фәйсханов кебек киң карашлы кешеләр тәрбияләгән. Алар, йомышлы татарлар буларак, электән Нижгар, Мәскәү белән арасын өзмәгән, хөкүмәт кая кушса, шунда китергә әзер торган. Шуңа да авыллардагы бүгенге вазгыятьнең тарихи аңлатмасы да бар кебек тоела миңа.
Бар иде, китәләр иде, но последний бер 15-20 ел китәләр класслары белән бетерәләр. 10 элек 10 бетерәләр, аны 11-не беркем калмый. Тем более, качан булды бу ЕГЭ вопросы, Алар инде әле Нижний Новгородка да бармый, Казанга да бармый, китәләр бар да туганнарына Мәскәүгә. Берсенә кермәсә, берсенә кере, барыбер кадр укырга. Ул керәле институттымы, университеттымы, и шулай итеп бар да китә, аннан кайтулары юк инде. Ә сез үз заманыгызда ник китмәдегез? Бар йома китү дигән план. Китү дигән план бит инде һәркемдә бар, яшь кеше бит инде. Город дер бит инде шәһәргә. Вот мин тоже әле үземнең мнение шундый вот яшьләр китә дибез, нәк вот китә яшьләр. Значит, кеше тартыла яхшыга, значит, анда яхшырак.

Китсен. Тапсын үз юлын кеше дисең.
Нижгар өлкәсендәге татар авыллары тарихы буенча дүрт кенә тапшыру эшләү күз алдында тотылганга, кабат юлга кузгалабыз. Сафаҗайдан чыгып, 40 чакрым юл узабыз һәм безнең алда зур һәм кече Арбища авыллары. Аларга нигез салынган вакыт дип 1556 ел исәпләнә. Бу авыллар тарихы шулай ук йомышлы татарлар белән бәйле. Ләкин биредә без тарихтан бигрәк бүгенге көн белән кызыксынабыз.
Безнең хөкүмәт дәүләт программасы буенча мәгариф программасы Һәм шунда э, иде безнең центрлар. Центрлар ачылырга тиешләр иде гуманитар һәм цифровой э, направление буенча. Без үсеш нокталарын э, үзебезнең районда ике мәктәптә ачтык. Уразовка авылында ул безнең райцентр һәм зур Рвища мәктәбендә. Без кая хәзер сезнең белән Күрәбез инде шул точка росталарны. Безнең бу проектный кабинет проектной деятельности берсе, икенчесе хәзер анда да узып карарбыз. Анда безнең разный проектлар буенча направление, медиа направление, информатизация, VR һәм үзгә направлениеләр һәм шул ук точка роста да инде үсеш ноктасында безнең Шахматларда һәм әлдә күп учебный планнар буенча үткәрелә уку дәресләре.
Гуманитар юнәлеш дигәннән, мәктәпләрдә бу Рыбище мәктәбендә ничә бала укый һәм татар телен укыталармы? Әйе, бу зур Рыбище мәктәбендә безнең 250 бала укый һәм образовательный программа эчендә Безнең беренче сыйныфтан алып унберенче сыйныфка тәклек татар теле укытыла. Бу нәрсә дип әйтим инде, җиңү дип әйтикме моны, әллә бу гадәти хәлме эшли белгән вакытта программаларга рәсмиләштергән вакытта? Шулай, без тырышабыз бүгенге көндә үзебезнең авылларда, бездә алты мәктәп районда, алтысы арасында бишсендә укытыла татар теле. Без тырышабыз вариантлар арасында сайларга шундый образовательный программаның вариантын, кая кертеп була үзебезнең этнокультурный компонентны. Һәм шул этнокультурный компонентта бүгенге көндә Э, родной язык арасында без родной язык татар теле сайлыйбыз
мәктәпнең яңа программа буенча җиһазланган бүлмәләрендә озак йөрдек авыл мәктәбе өчен аларның булуы бик зур күрсәткеч монда кайтартылган камералар белән иртәгә үк юлчы кебек тагын бер тапшыру төшерә башларга була бу балаларга киләчәккә һөнәр дигән сүз Медиа өлкәсенә татар балаларына юл күрсәтү дигән сүз. Киләчәккә карашлары да өметле, үткәннәре дә кадерле бу авылларның. Э, көрәшне чамалаган кешеләр аңлый инде аны Барбан апа Исак белән Билбау көрәше белән э, көрәшнең аерылганын. Сездә кайсы төре күбрәк алга киткән, әллә алар икесе дә бармы яшиме? Э, бездә на поясах э, основном алдарак э, көрәштән тоже без выступать иттек даже призовой урыннар булды но основном бездә борьба на поясах безнең нижгар өлкәсендә өлкә буенча алабыз икән якынча күпме яшь көрәшчеләрне өйрәнеп йөрүчеләрне түгәрәкләргә йөрүчеләрне атап була ничә кеше алар бер ике йөз илле Кеше тренируется хәзер бездә. Именно на поясах. Тарихи яктан килсәк, көрәшчеләр ягы дип әйтеп буламы Нижгар ягын? Атаклы көрәшчеләр бармы монда әле кедә? Атаклы көрәшчеләр бар бездән э, чемпион миралары 12 э, чемпион России, многократный чемпион России алар күп бездә.
Чын дөресен әйтәм, мин әле хаманда бу кадәрле зур авылларга ияләшә алмыйм. Алар хәзерге көн өчен дә бик зур кебек, әмма кем белән генә сөйләшсәк тә, барысы да халык кимүен әйтми калмыйлар. Миңа калса, бу авылларның бүгенге көнгә кадәр сакланып калулары үзе үк бер бәхет. Ләкин яшәеш без дигәнчә генә бармый шул. Рыбушкин авылларын Зур Рыбушкин, Кече Рыбушкин дип бүген, яки инде мондагыча әйтсәк, Рбища дип әйтсәк, Э, бүлә торган түгел һәм э, монда яшәмәгән кешегә бу якларны белмәгән кешегә аларны берсе берсеннән аерып карау бик читен чөнки бу ике авылны нибары бер инеш һәм э, күпер генә аерып тора читтән карап торганда бер бик зур авыл шикелле шуңа күрә без гомумиләштереп тә сөйләрбез авылларның тарихын бәрбер бер берсенә бәйләнгән инде алар нигез салган вакыт бу авылларга 1556 нчы ел һәм Рыбушкин дигән авыл әле соңрак исеме санала авылның. Аның беренче атамасы Аджаул э, булган дип әйтәләр. 1556 елда бирегә күчеп килгән борынгы бабаларының юл башчысы бик дәрәҗәле һәм борынгы нәселдән булган хатын-кыз э, диләр һәм менә шул э, хатын-кыз хөрмәтенә дип әйтик инде, Хожабикә авылы Ягъни Аҗа авыл дигән исеме булган дип тә әйтәләр бу авылларның. Бүгенге көнгә килсәк, без булып узган шушы Нижгар ягындагы барлык авыллардагы кебек үк монда да нинди ямле һәм нык ызбалар икәнлеген күреп торасыз. Менә шушы э, матур урамнан юкка гына бармыйбыз без. Бүгенге көндә әлбәттә инде заманында бишәр мең кеше яшәгән, мәктәпләрендә э, меңләгән бала укыган э, авыллар һәм бер киткәндә, теге бер призыв вакытында, дип әйтик инде, 70 нче елларда әйтик, шушы авылдан 80-шәр егет армиягә киткән э, булса, хәзерге көндә менә кем белән сөйләшсәк тә, авылда кеше кими, авылда кеше кими, яшьләр китә, Мәскәүгә китәләр дип сөйләшәләр. Э, ничек дип әйтим инде, бер төрле моңсуланып сөйләшү бар биредә. Ләкин менә э, тапшыру саен диярлек әйтеп киләбез бу э, фикерне. Э, бу очракта авыл халкын гаепләргә ярамый һәм гаеп итәргә ярамый. Йортларга күз салыгыз. Икшәр катлы, өчәр катлы йортлар биредә. Әле боларны иске йортлар дип тә әйтә торган түгел. Аларның барлык Э, бәдрәфләре душевойлары ванналары үзләренә эшкә кертеп ясалган бик әйбәт чын чынлап салынган йортлар болар авылдан китәргә уйлаган кеше мәскәүгә чыгып китәм дип уйлаган кеше бер кайчанда авылда шуның кадәр акча түгеп болай итеп йорт салып ятмый замана үзгәрә замана үзгәрү сәбәпле кеше эш эзли яхшырак тормыш эзли җайлырак тормыш эзли шуңа күрә китми хәлләре дә юк яшьләрнең бу очракта инде Э, аларга бернинди дә э, теге сорау билгесе куярга кирәкми дип саныйм мин. Кем белә, инде безнең илдә бит 10 саен дияр, 10 ел саен диярлек вазгыять алмашынып тора. Бу юлы да шушы арада гына бәлкем вазгыять яхшы якка, авыллар ягына да карап куяр. Ансыннан өметне өзәргә ярамый.

Бу гаилә 30 сыер асрый, 400 гектар җир эшкәртә, ашлык, ит һәм сөт җитештерү белән шөгыльләнә.
Башкага грантларга кергәнем дә юк, бер елсыз бит булмый ла дигәннәр иде. Әле менә икенче китте инде, өченче дисәң дә ярый. Кереп барырбыз инде бакага. Уйлаганым, уйлаганым юк. Баш санын арттырырга уйлыйсызмы болай?
Баш саным бит авырт. Арттыргасы баш авырта. Уйлыйбыз инде, конечно, берсәк бит ул җирен күбәйгәз бит. Берсәк хайваннар күп булса туры уңайлы. Аның Фуражың да була инде шул, ашатырга да җиңелрәк инде. Күбрәк фураж әле була инде по-любому, второй сортларны по-любому терлек ашатасың инде идәткән игеннәреңнең ниләрен. Анда берсә второй сорт була иген, шуларны ашатырга кирәк, якка чыгарып бәрергә ярамый. Берсә шул. Ә сезнең әле беренче сортка чыгара торган иген дә бар менә. Беренче сортка инде без ничек чыгарабыз, инде ничек все равно бер кат комбайн артыннан иләтергә кирәк игенне, по-любому. Ну, вот иләткәз бит аның, все равно.

Хәзер игенең арта дигән сүз. Миңа ул бит ул кадәр мин терлек ашата алмыйм. Терлек. Сез Иген.
Мәскәүгә китеп йөрдегезме, әллә китеп тормадыгызмы? Юк, Мәскәүгә йөремәдем мин, китмәдем дә, китәргә нәктер уйламадым да. Минем сестрам Мәскәүдә тора, братым Мәскәүдә тора. Шул алар анда, мин монда калдым инде. Әтияне, әтияне янында инде җанлар. Шулай пока монда. Сезнең яшьтәгеләр күп китте Мәскәүгә? Да, күп китәләр.
Ну, авыл зурлыктан бисәк монда да бар инде кешеләр. Нормальный, пока дуслар бар.
яшәргә була.
Да. Хәтер яңгыз гына түгел мин монда.
Сөйләгәндә генә җайлы кебек, ләкин сезонлы эшләрен, техника ремонтын, терлек азыгы җиткерүләрен уйлый башласаң, чәчең агарырлык. Бер генә авылда да шәһәрдәге кебек үз җаеңа эшләп, үз көнеңне генә күреп булмый. Гаиләң, ярдәмчеләрең, дусларың булмаса, авылда эшләү генә түгел, яшәү дә бик җиңелләрдән түгел шул. Бәлкем, башкалар белән чагыштырганда татар авылларының шулай гөрләп торуы безнең бердәмлегебез нәтиҗәседер. Бүгенге тапшыруны йомгаклап, шунысын ассызыклап узабыз. Биредә без бер-берсеннән ярыйсы ук еракта урнашкан авыллар турында сөйләдек. Ни дисәң дә, Сафаҗай белән Рбища авылларын терәлеп торган күрше авыллар дип әйтеп булмый. Ләкин моның э, үзенә күрә бер тәмле урыннары бар. Чөнки э, бу яктагы авылларның да берсе-берсеннән ни дәрәҗәдә сөйләмнәре аерылып торганын безнең колак бик яхшы сизде, дөресен генә әйткәндә. Пашат яклары, Рбища яклары бер төрле сөйләшсәләр, Сафаҗай яклары инде алар Үзенә күрә матур итеп дама дип сузып җырлап сөйләшәләр. Э, миңа калса бу бик матур сизеләчәк һәм сезгә дә күренгәндер дип уйлыйбыз. Без бит инде ияләшкән төбәкләп тә бүлеп карыйбыз, Казан татары дибез, мишәрләр дибез. Инде ул төбәкләп бүлү генә түгел, әле авыл белән авыл арасында да безнең аермаларыбыз бик күп бит. Шул ук Казан артындагы бер-берсеннән өч кенә чакрым ераклыктагы авылларда да бер-берсенә бөтенләй ошамаган охшамаган э, сүзләр очрый. Э, монысы инде э, тәгаен билгеле әйберләр. Шулай булгач, инде Нижгар ягында без мишәр татарлары яши торган як, аларның сөйләме шундый инде дип әйтә алмыйбыз. Барыбер аерылалар. Һәм бу якта шулай ук ишетелгән бик матур бер әйтемне сезгә дә кабатлап узасы килә. Авылы башка, кавеме башка дип әйтәләр биредә.